Thonghnih kum kul kum nga zarhte ni i kan rel hngami Baibal Daniel a ngan pasarih a hmelhei nga in kul sarih tiang langhnak ka hmuhmi hna nih cun ka khuaruah an ka harter i ka lungre a thei ngaingai. Keimah Daniel nih khika i a dirmi pakhat kha ka hei fuh i hi thil vialte hna hi an sullam zeidah a si tiah ka hal. Cun amah nih cun a sullam cu a ka chimh. Hi sahrang ngan pipi pali hna hi Vawleicung ah a hung um dingmi pennak pali an si, sihmanhsehlaw Cungnung Bik Mithiang hna nih cun siangpahrang ṭhawnnak kha an hmuh lai i zungzal in an i ngaihlan lai, tiah a ti. Cun sahrang palinak sullam zong kha hngalh ka duh fawn. Kha sahrang kha hawidang he an i lo lo i a thirha le a dartin he khan ṭih a nung hringhranmi a si ko. Zeizong vialte kha a khai dih hna i a ei dih hna i A tangmi vialte cu a lamh dih hna. Cun a lu cung i ki pahra hna le a hnu deuh i ki dang pakhat a hung chuak i a hung chuah cangka te i a dang ki pathum a thlongh hna kong zong kha hngalh ka duh. Cu ki nih cun mit le kaa a ngeih i porhlawtnak bia le tluangkhawnnak bia kha a chim ṭualmal hna. a dang hnanak khan ṭih a nung deuh. Ka zoh ko lio ahcun cu ki cu mithiang mi hna he khan ral an i do i annih cu a tei hna. Cun zungzal in a nungmi nih cun biakhiahnak kha Cungnung Bik mithiang hna ca i a ṭha lei in a tuah i mithiang mi hna nih cun siangpahrang ṭhawnnak an hun hmuh caan kha a hung phan. Cun hihi a sullam an ka pekmi cu a si: Sahrang palinak nih hin vawlei cungah Pennak a hung chuak ding kha a hmuhsak. Pennak dang he khan an i dang lai i vawlei kha a ei dih lai i a lamh lai i a den lai. Ki pahra nih khan hi Pennak chungah siangpahrang pahra an chuah lainak kha an hmuhsak. Cun a hnuah khan siangpahrang a dang pakhat a hung chuak lai i amah hlan i a ummi hna he khan an i lo lai lo i siangpahrang pathum hna kha a tei hna lai. Cungnung bik kha zeihmanh ah a rel lai lo i Cungnung Bik mithiang hna kha a hrem hna lai. An biaknak phung a si tawnmi caan le phung hna kha thlen a timh hna lai i mithiang hna cu a kut chungah kum thum le a cheu an um lai. Cun biaceihnak kha a hung um lai i amah cu a bawinak kha chuh a si lai i a donghnak ahcun hrawh a si lai i hloh a si lai. Siangpahrang sinak siseh, bawi sinak siseh, Vanrang tang i a ummi pennak hna lianngannak vialte cu siangpahrang ṭhawnnak an ngeihmi cu zungzal hmunmi ṭhawnnak a si lai i pengkip le ramkip nih an rian an ṭuanpiak hna lai i an nawl an ngaih hna lai, a ti. Bawipa bia a si. Thawngṭha bia relnak Luka a ngan kul khat a hme sawmthum pali in sawmthum paruk tiang ralrinnak a herh. i ralring tuah u. Zudin sa-einak le khuasak tintuk harnak lawng kha ruat hlah u. Cuti nan si ahcun cu ni nih cun ruahlopi ah rap bantukin aan foih sual hna lai. Zeicahtiah cu ni cu vawleicung i a ummi vialte hna cungah a tlung dingmi a si. Hi a tlung hnga dingmi thil vialte hi him tein chuak lakin nan tan khawh nakhnga, thazaang nan ngeih nakhnga le mi Fapa hmaiah nan dir khawh nakhnga ralring tein um u law, Thla va cam zungzal ko u tiah a ti. Bawipa thawngṭha bia a si.
Tuchan ah cun nihin kan relmi thawngṭha bia chungin ruah awk tete ruatṭi hna u sih. A tlangtar cu ralring tein um ding forhfialnak timi a si. Philippine ram i boys kut pawl nih cun La Jing Handa timhcia tein um zungzal timi biafang kha an ngeih. Hi tlangval kawltu hna hi emergency thil sining hna caah timhcia tein an um awk a si. Accident asiloah bawmhnak hleice a herhmi minung hna caah tiin timhcia tein an um peng. Khrihfabu liturgical kum cu a dih deng cang i thaizing ah kumthar a phan cang lai. Thaizing i kumthar cu Advent zarhpi ni hmasa bik a si i Khrihfabu biaknak kumthar ni khatnak a si lai. Cun tu zarh chung relmi Baibal hna nih Donghnak caan a langhtermi kan hmuh khawh. Tahchunhnak ah, nihin thawngṭha ah Jesuh nih zeitik caan paohah ralring tein um u law thlacam u tiah a kan ti. Cucaah hi bawi kut mutṭu hi kan caah hman khawh ngai a si ve. Hi Bawi Jesuh nih i ralring u a timi sullam hi a phunphun in a sawh duhmi a si. A si ko. Caan ṭha a chuak tikah caan ṭha lak, caan dih lo ding, kan thihnak ratnak le Khrih rat ṭhannak le Pathian Pennak dirhnak tlinnak caah timhtuahnak ngeih ding ti bantuk te hna an si. Asinain zeitik caan paoh ah kan i ralrin awk le thla kan cam awk a simi ah Thlarau ṭhalo le a tukforhnak kha ralring tein kan doh awk a si. Zeicahtiah thlarau ṭhalo cu nifatin kan nunnak ah a um taktakmi a si. Kan pawngkam ah a vakvai, zeitindah ka hrawh khawh hna lai timi lam a kawl zungzal. A hlei in Pathian he kan i pehtlaihnak ah zeitindah kan doh lai timi kongah kan ngaih a chiat tikah Kan derthawm bik caan ah nunnak ah hneksaknak le harnak kan ton tikah a kan tuk. Sualnak ah ruah lopi in asiloah fak tuk in kan tlak tikah kan sinah a ra colh lo nain nifatin kan nunnak ah a cang tawnmi le A ṭhalomi tukforhnak hna in a ra tawn. Pathian le a Pennak kong biatak kan hngalh khawh nakhnga lo lunghrinhnak le buaibainak a tuah. Asinain ṭhatlonak cu kanmah i ralrinnak, thleidan khawhnak, zumhawktlak sinak, lungsaunak, mah le mah i uk khawhnak, biakhiahnak le zumhnak in kan tei awk a si. Pahnihnak ah, Kanmah le kanmah thihnak kongah ralring tein um hna u sih. Zeicahtiah hi vawlei ah hin kanmah thihnak dah ti lo cu a fiangmi zeihmanh a um lo. Kan dihlak in thihnak kan tong lai timi cu a fiang ko. Thihnak cu kan sining aa khatmi a si. Asinain hi vawlei ah hin thihnak nakin a fiang lomi thil a um lo. Cucu ahohmanh nih kan thih lai ni le caan kan hngalh lomi kha a si. Thihnak cu mifir bantuk a si. Zan ah ruah lopi in le chikkhatte ah a rami mifir bantuk a si. Tahchunhnak ah atu ah mi pakhatkhat he bia kan i ruah i Kan i horcer nain minute pakhat hnuah lungzawtnak kan ngei i cuka hmun ah cun kan thi kho. Cun cucaah Jesuh i ruahnak cheuhnak cu timhcia tein um le zeitik caan paoh ah timhcia tein um a hau ti hi a si. Pathumnak ah, Khrih a rat ṭhannak caah ralring tein um hna u sih. Cu ni ah cun kan nunnak cazin kan tuah lai. Cun hi donghnak ni nih hin khuaruahhar in a kan tlaih sual lai lo ti kha kan i ruahchan a hau. Pathian nih laksawng ah a kan pekmi kha kan kirter a hau ti kha hngal hna u sih. Nain theipar he si hram ko seh. Caan tlawmte kan ngeihmi hi Pathian rian ah fimkhur tein hmang hna u sih. Nihin thawṭha ah Jesuh i ruahnak cheuhnak kha zul hna u sih. Cucu nuamhsaihnak le zuritnak le nifate lungretheihnak ruangah i hngilh hlah u sih ti a si. Khrih ah dawtmi nu le pa u le nau hna, Pathian fa kan sinak he aa tlak lomi kan nunnak ah a um maw tiah kanmah le kanmah i hal hna u sih. A rak ngaitu zapi nan cungah lunglawmhnak tampi kan ngei. Pathian nih nan herhmi thluachuah ve laksawng rak in pe ko hna sih.
Tucu biahalnak le bialehnak program kan ngeinak caan a si rih lai. Rosary kong Rosary timi cu ṭhipum tete tinak a si. Catholic zumtu Khrihfa hna nih Rosary ṭhipum tete sih rel pah in thla an cammi cu rosary an cam ti a si. Rosary ṭhi kual khat timi cu ṭhipum tete za le sawm nga aa telmi a si. Sihmanhsehlaw atu Catholic Khrihfa hna nih thlacamnak ah an hmanmi rosary ṭhi kual khat ahcun ṭhipum tete sawm nga aa tel. Zeiruangah Catholic zumtu Khrihfa hna nih rosary thla an cam? Catholic zumtu Khrihfa hna nih Rosary thla an camnak a ruang cu Rosary thlacamnak cu hmual a ngei ngaimi a si i Nu Mary thawngin thlacamnak kha Pathian sinah chanhnak a si ruangah a si. Hlanlio piin Rosary thlacamnak hi Khrihfabu chungah a rak karh cangmi a si. Rosary thlacamnak cu mi cheukhat nih Saint Dominic nih a thawk an ti, a cheu nih cun a si lo an ti ve. Sihmanhsehlaw mah kongah hin buai awk a si lem lo. A biapi deuhmi cu rosary thlacamnak cu hmual a ngei ngaingaimi thlacamnak a si timi hngalhtu kha a si. Khrihfabu tuanbia thluangthluan ah Pope hna le mithiang hna nih rosary thlacamnak hi zumtu Khrihfa hna kut tlaih siseh tiah an rak forhfial lengmangmi a si. Mithiang Louis de Montfort nih rosary thla ṭha tein kan cam tikah Khrih nunnak lamthluan kha kan ruah a si i Khrih a nunnak hna cu lunglawmhnak, ceunak, ngaihchiatnak le sunparnak hna an si. Bawinu Mary a langhnak paoh ah rosary put pah in a lang peng i rosary thlacam zungzal u tiah a kan forhfial kha kan hmuh, kan theih ṭheo. Amah nih a Fapa sinah a kan hruai peng i kan herhmi kan thlacamnak kha a kan chanhpiak lengmang. Rosary thlacamnak cu Pathian he kan i pehtlaihnak le amah kan dawtnak kha a karhter. Rosary thla kan cam lioah Khrih a nuncan ziaza kha kan ruahnak thawngin Pathian hngalh khawh deuhnak a siter. Khrihfabu Pathian biacawnnak cauk ah hitihin a kan chimh. Khrihfa thlacamnak hi siangbawi pawl an thlacammi Lectio Divina le Rosary thlacamnak hna bantukin Jesuh Khrih i biathuknak kha kan ruah a si ve. Mah bantuk thlacamnak nih kan nunnak kha a man a ngeihter ngaingai. Sihmanhsehlaw Khrihfa thlacamnak cu mah nakin karhter deuh a hau. Jesuh nih a kan dawtnak kha theih in amah he i pehtlaih ding a si. Rosary cu dawhnak menmen caah tuahmi le ṭamhmi a si lo. Khrihfa hna nih rosary thla an cam ruangah ralteinak tampi a um. Thinlung a thlenter i a si kho lomi tinhnak hna zong rosary thlacamnak thawngin a tling tawn. Unau, nangmah zong na nunnak thluachuah a si nakhnga atu bakin rosary thlacam thawk ve tuah. Bawinu Mary le rosary thlacamnak kong halnak Rosary timi hi khoika in zeitin in dah an hman thawk? Bawi Jesuh hrimhrim atu le atu thla a cam tiah Baibal thiangah kan hmuh. Rosary thla a cam timi kan hmu bal lo. Cucaah rosary timi hi khoika in dah aa thawk i zeitin dah a hman ning a si ka fianter tuah. Lehnak Bawipa Jesuh hi atu le atu thla a cam tiah Baibal cathiang chungah kan hmuh tiah na timi hi a hmaan. Jesuh nih Rosary thla a cam lonak a ruang cu anih cu Pa Pathian he direct in bia an i ruah khawh caah thla a cam tik paohah a caah Pathian he amah karlak tlangtlak in pehtlaihpiaktu a herh lo. Cucaah Jesuh Khrih nih Rosary thla a cam lo. Jesuh Khrih chan lioah Rosary hi a rak um rih lo. Rak um cang hmanhsehlaw Jesuh Khrih cu Rosary i tlaih in thla a cam lai lo. Zeicahtiah cun cunglei i ka chim cang bangin amah le Pathian karlak tlangtlak pehtlaihpiaktu a herh lo caah a si. Rosary timi cu thlacamnak phunkhat a si. Rosary thlacamnak kha Buddhist biaknak, Islam biaknak le Catholic biaknak hna ah kan hmuh. Catholic biaknak ah rosary timi biafang cu Latin holh rosalum in a rami a si. Ninsi pangpar dum ti sullam a ngei. Kannih tulio rosary thla kan cam ning hi hlanlio piin a rak ummi a si lo. Dotkhat hnu dotkhat a rak i thlen hnu kumzabu hleihnih hrawng lawnglawng ah atu bantukin rosary thlacam ningcang sinak hi aa chuahmi a si. Rosary thlacamnak cu zataih pawl nih an rak thawk tiin kan theih. Zataih pawl cu nifate in Salm hla a donghnak a simi Salm za le sawmnga kha a dihlak in sak chim ding ṭuanvo an rak ngei. Cuticun Thumkomh Pathian thangṭhat thlacamnak caah Salm Baibal sak a si lioah chimnak an rak ngei. Sihmanhsehlaw carel a thiam lomi nunchung tlangval thiang religious brother hna nih Salm za le sawmnga ai ah Bawipa thlacamnak kha voi za le sawmnga an rak cam. Cheukhat phun-tling cauk Encyclopedia nih a ṭialmi ah Iceland miphun ziteih hna cu Khrihfa sawsawh hna thlarau thazaang a ṭhawnnak ca le Upat biak pumhnak ah an i tel ve nakhnga caah nifate an chim an sak tawnmi samhla nambar za le sawmnga kha sawmnga cio in ṭhen thum ah an ṭhenpiak hna i an relter hna asiloah an camter hna. Cuti an tuah tikah Khrihfa sawhsawh hna zong nih tel ve in an chim ve cio kha kan hmuh. Cathiam a si lomi Khrihfa sawsawh hna zong kha upat biak pumhnak i tel ve dingah Samhla nambar za le sawmnga ai ah vancung a um kan pa thlacamnak kha voi za le sawmnga in an camter hna tikah pumhnak ah an rak i tel ve kha an hmuh hna. Cheukhat zataih sianginn ngan hna i a ummi nunchung tlangval thiang religious brother hna cu phungtling cauk chungning in zataih pakhat a thimi caah samhla nambar za le sawmnga asiloah Bawipa thlacamnak kha voi za le sawmnga in an rak campiak hna nakin Hi rosary camnak tu ah thawnmi ningkel kha an rak hmannak a si. Hi rosary thlacamnak a voirelnak caah la in an thilmi a mu tete, lungṭiak tete kha hman a rak si. Cheukhat phun tling cauk tu ahcun Salm hla nambar za le sawmnga kha Thumkomh Pathian thangṭhat thlacamnak a si bangin Bawinu Mary kha upat thangṭhat a duhtu hna zong nih Salm hla nambar za le sawmnga aiawh in Ave Maria thlacamnak Voiza le sawmnga chim in an rak thangṭhat tiah kan hmuh. Salm pakhat cio chim lioah Bawipa Jesuh le Bawinu Mary hna i vawleicung an nun lio, an nunnak tuanbia biathuk hna kha a sullam ruah ṭhan in thlacamnak an rak thawk ti zong kan hmuh. Kumzabu hleihnih ah lunglawmhnak biathuk panga le kumzabu hleili ah nu Mary i fahnak pasarih hna kha sullam ruah ṭhan in thlacam hram an rak thawk. AD thongkhat zali kum hra le Thongkhat zali sawmthum kum kua tu ahcun Russian rammi Kartusian phu chungtel Dominic nih Bawipa Jesuh le Ave Maria hna i nunnak tuanbia sullam ruah ṭhannak hna kha Ave Maria thlacamnak voi sawm nga he fonh in chim le upat peknak kha a rak thawk. Bu chungtel Kharka in Henry nih Ave Maria thlacamnak voi sawm nga kha pahra cio in a ṭhen i pahra karlak ah Vancung a um kan pa thlacamnak voikhat le pa le fapa le Thiang Thlarau cungah thangṭhatnak um ko seh timi thlacamnak voikhat camchih dingin a rak betmi a si. Cuhlei ah thongkhat zakua kum hlei sarih kum Fatima khua i ngakchia pathum sin nu Mary a rak langh lio i a cawnpiakmi, Maw ka Bawi Jesuh, ka sualnak vialte rak ka thlahpiak law hell mei chungin ka khamh ko tuah. A biakinn na zaangfahnak a herh bikmi thlarau hna kha Na vancung ram ah rak hruai ko hna timi thlacamnak zong kha rosary thlacamnak ah an rak khumh chih. Kumzabu hleiruk a phanh hnu cio ah rosary thlacam tik i chimmi thlacamnak hna cu ningcang tein a rak um. A tawinak in kan chim ahcun rosary kha a upat i a bochanmi pop a si tiah a min a thangmi Pope Leo hleithum nih hrawmthoknak a tuah i Pope hna nih rosary thlacamnak kha Cathluan pakhat cio in hlan pupa tuah tawnning kel thlacamnak phunglam sinak in an zohkhenh. Rosary thlacamnak in upat peknak tuah cio ding forhfialnak cathluan hlei sarih hmuh khawh a si. Rosary thlacamnak cu thlacamnak phunkhat le upat peknak phunkhat a si bantukin Rosary i khuaruahhar ṭhawnnak huham theipar hna kha tuanbia history ahcun i theih khawh a si. Thongkhat zangah sawm sarih kum khat kum, October ni sarih ni ah Khrihfa hna le Turkey miphun hna raldohnak le Panto tilam raldohnak ah Khrihfa hna leikap in ralkap hna cu rosary thlacamnak in an rak doh caah Turkey pawl an sung i Khrihfa hna cu rosary ṭhawnnak in teinak thantar an rak thlai khawh. Pope Pius panga nih October thla ni sarih ni kha a thiang bik rosary puai ni sinak in Kum fatin tuah dingin ri a rak khiahnak cu a si. Atu caan ah cun ngandamnak he pehtlai in kan rak chimnak caan a si lai. Rawlṭam lo buin rawl kan ei ahcun a ṭha maw? Rawlṭam lo buin rawl ei cu ngandamnak caah ṭihnungmi a si. Minung kan nunnak caah ti le rawl cu a herh bikmi pakhat a si nain rawlṭam ṭung loin rawl ei kha ngandamnak caah ṭihnung ngai a si tiah thiamsang hna nih an chim. Cornell University ah hlathlainak an tuah i rawlṭam lo buin rawl a ei lengmangmi cu rawlṭam caan lawngah a eimi nakin thlum-al vitamin kha a hleihluak in an pum chungah a um tiah an hmuh. A bik in thawhhlam rawl breakfast tampi le khim lakin a eimi hna hi an ngandamnak caah ṭihnung ngai a si. A ruang cu breakfast rawl paohpaoh hi chiti le a tlornalmi hang tampi aa telmi an si tikah a hleihluak thaunak, zunthlum zawtnak le pum rihnak te hna a chuahpi. Rawlṭam lo buin rawl kan ei tikah a hleihluak in thlum aldat kha kan pum le kan thihri chungah a karh i kalh zawtnak, thinphin, cuap, zunthlum, Thlithlum le zen zawtnak te hna a chuahter khawh. Atu bantukin hlathlaitu hna nih an siangngakchia pawl kha carbohydrate tampi aa telmi rawl kha an eiter hna i rawlṭam lo buin rawl a eimi kha an thihri chungah a hleihluak thlum aldat kha a um i ngandamnak caah ṭihnung ngai a si kha an hmuhmi a si. Mitsur hi si-ai caah a ṭhathnemnak a um maw? Mitsur cu antioxidant cancer dohnak thilri aa khonnak hmun pakhat a si. Mitsur a sen, a raang le a hel aa tel lomi cu antioxidant corselin timi tampi aa tel. A hawng ahhin thiakhalnak a kham khotu resveratrol aa tel. Cu nih cun thi chung i a ummi cholesterol a karhter. Thlalangawng chung i mitsur sen hna nih Bacteria le virus rungrul hna kha a thah khawh. Ngandamnak caah kut ṭawl ningcang a dotdot. Na kut cu zeitik caan ah dah na ṭawl hna lai? Zun inn in na chuah tikah, rawl na ei hlan paoh ah, chuan awk ti rawl na timh na chuan hlan ah, fale zunpi na ṭawl na thianhpiak hnu paoh ah, fale rawl na pek hlan paoh ah, kut ṭawl ning a dotdot cu zei hna dah an si? A hmasa ah na kut kha tiin toih. Na kut phah dihlak chaphiat na thuh lai. Na zapei na kut pha hnulei kutcaang hliah kut dong kar dihlak hnor law huat chih. Kut ṭial Vankhang hrolhnak kut thliah tiang pakhat hnu pakhat tling khipkhep in chaphiat in na thuh lai. Vankhang hrolhnak kut thliah in Thawk law ti a thiangmi in ṭawl ṭhan. Dinti ṭha ti thiang timi hi zeidah an si? A nawi a sen ti bantuk muihmel le a kha a thlum ti bantuk a um lomi, a tawne a um a nawimi a si lomi, mi kha harnak a pemi rungrul a um lomi, Harnak tuarnak a sitermi datthil a um lomi, mah bantukin thiantermi ti cu din awk tithiang tiṭha tiah ti khawhmi ti an si. Lung zawtnak le fangvoi, Canada silei thiamsang hna hlathlainak ah fangvoi einak cu lungthin damnak caah a bawmchan kho tiah an hmuh. Fangvoi cu a lin i a ciap pahmi khuacaan umnak hmun ah cin khawhmi a si.

Cucaah fangvoi einak nih lungzawtnak a khamh lawng si loin cancer zawtnak zong a zorter khawh tiah Canada silei thiamsang hna nih cun an chim. Bengkeng hang maci phyoyi nifatin kan eimi rawl chungah hin sivai a sitermi dat an i tel. Cu sivai hna cu kan thin nih a ṭhawlpiak, a hlohpiak. Cucaah na thin thazaang a ṭhawn a herh. Na thin a thian i a nonak dingah kokek si kong ka chim lai. Ate yawng atowa thinphin tit sa ai she bipu sipu tiin rungrul hna hi kan thin thazaang a der lawng ah a lut khomi an si. Kan thin cu a thiang i a tha a ṭhawn ahcun hi rungrul hna cu a lut kho lai lo. Thin kha rungrul i benh khawh lo ding ah ṭawlpiak a hau. Thin ṭawlnak caah na dinpiak awk cu

Bengkeng thei a hminmi kutsum khat kha ṭhangiah Thantliang sen tlawmpal he hrai chungah na rawn hnuah tisa a tlokmi na toih chih lai. Zingka in na tuah a si ahcun zanlei ah din khawh a si cang. A thur pahmi na duh ahcun reite na sur chih lai i a kik ngaiin na din duh ahcun tikhal yikhe na paih chih lai. Ṭhangiahang nih khan na thin chung i sivai a thu a nammi lawng si loin na paw chung a lin a thumi hna zong kha chungnemmi ah na pum chungin a chuahter lai i na pum a zanter lai. Sivai a thu a nam, a lin a thak vialte a thiang lai i na thin thazaang a ṭhat deuhdeuh tikah cun